Xipholwa i chomi ya Muthimbani yi kulukumba hi hala ka Bivhara a swi fani tani na swa Bivhara swi Bivhara loyi ro loko a swi vona ku tiheleni so ha Sathana a ta za a swi hlongola ku hayi ko wena famba la heyi i ma Bivhana manana mi yimi loko ku ri Xikwembu a xi la ku ta hi twela vusiwana hi nghena matilweni hinkwenu la. A hi nge ngheni mhaka ya va n'wina mi tshama mi ri ku beef-aneni swa serious ene i khale swi kha swi beef-ana swi hisa leswi okay no a hi ngheneni mhakeni Sipho Malatji ku nga xipholwa i nghenile laha seventeen hours ago a tsala leswi landzelaka fame and money swi famba na rituals and sacrifices la ka industry okay yes u hlamusela leswaku ku duma na mali. swi fambisana na ti-rituals rituals hi swilo swo swo endla hi nga swi vitana xi yini so ku ku phefemiwa swilo swa xintima nyana like ku hi ngo ku loyela loyela nyana ku something swi kota ku ku humelela mara swi kha swi tirhisa black magic. or swilo swa sathana or swa vusiku hi ndlela yeleyo ti-rituals kumbe ni nga swi hlamusela hi ndlela yeleyo yes a va tshika ku sacrifices sacrifice a ni ma swi tiva hi swilo swo even though i swi vona ku swilo swa tika you have to do it yes like ya mara laha a vula kona loko a ku sacrifice swi vula leswaku ri if you are i nqambi i artist yo karhi loko ku fika nkarhi . vanhu lava a nga joyina ka vona swilo leswi va ku se ku laveka ngati u fanele u dlaya mutswari or u dlaya un'wana wa le kusuhani na wena swo fana na sweswiya hi leswi va hlamuselaka swona tin'wana loko a vulaka industry u vulaka music industry as yena a wela ka music industry a ku hambi wo va na talent. Loko u nga yimayimi talenta ya wena yi ta helela xikhwameni yes a ku this this is the industry ma swi twa se i ri loko i nga yimayimi hambi wo va na talenta i kha i rap-a strong ku fana na yena kumbe i kha i yimbelela i kha i bvuma swa serious a wu ta helela under ground i nge twakali tinsimu teto ba hi wena studio ivi ti helela kwala studio kumbe swi humanyana. swi twa hi sendela vambirhi vanharhu va heta va ku aa a swi bi swi leswi hi mhaka ku swa wehe va ku tivaka hi ndlela yeleyo mara yes tamani i hlamusela sweswo ra hambi wo va na na talent ku nge humeleli nchumu a ku this is industry a vula industrial music se xi se xi le ku boxeni ka mhaka xi ku hlamuseleni ku ri u fane u joyina something u kota ku endla timhaka ta music lexi vulaka leswaku xi lava ku ringeta yi nga ku hlamusela swi leswi. vanhu vo tala eka Gaza ti-artist to tala eka Gaza to ka ti nga swi hlamuseleki okay ni ta vuya kwala loko mi langusa laniwa ka picture leyi hi yena Xiphola i endle e va ri henda gesture ya triple six leya yo yo kombisa va u pfala nyana tihlo leriya rin'we leriya va ri all sing I i va a kombisa triple six lani yi tala ku endliwa hi vanhu vo lava nga joyina illuminati. whether ku ri lavo duma or ku ri lava va ti-artist or lava ma business or ya swi yisa leswi nga fuma swa serious swi nga joyina illuminate swi ba sign leyi especially ku hala va America va le liweni va manimani byi bukutela sign yaleyo ivi mi langusa laha i khome na xikhova dii mani. ya xikhova lexiwa i sign ya sathana even na kwahalano e vo America xi va ku ri sign ya sathana xilo lexi hale ka hina a xi a xi kaya a xi tolovele a xi tolovelekanga xinyanyani lexi xa xikhova lexi loko un'wana u xi vona xi phatsama ehenhla ka yindlu. i ta hisa miri vusiku hinkwabyo a nge tlilwi tlela i ta khongela ku ze ku ku ku ku ku vuya sathana a ku wa loyiwe hi mhaka ya xikhova lexi kasi and hi xikhova lexi is just a bad ko va xinyenyani lexi xi ngo lo ti biyela lexi na va loyi va tirhisaku xona ku loya e ko va xinyenyani for just loko tshinya va tsho xi vona lexi or i dini a i dini mhani mhani nga yi vula leswin'wana i dini tshinya vantshwa na yena diyimani xiphola loko o tshuka a kala xixevo. laha ndzeni ka R_D_P liya ya yena a ngo oxa dash lexi yes hi ndlela yaleyo so loko mi yi vona exikhova yini xa ha ri sign ya vuloyi so diyimani i le ku kombiseni swa serious a nga le ku jokeni i le ku kombiseni ka serious ku yena u joyine swilo leswa illuminate ku a kota ku phusha talenta ya yena ya rap ya swilo swa ti hip hop sweswiya swa yena . a kota ku khwaxa gideng yi ya mahlweni yes ku na nsimu wun'wana a nga tshama a bhifha a bhifha muthimbani a ku muthimbani i joyine e e swilo leswa illuminate leswiwa eeh and again ti-artist ta ka gaza to tala loko ti kha ti yimbelela tinsimu na laha ti fikaka ti vula ku nyiko leyi a ni lo yi khendlela nyiko leyi hi nyikiwe hi xikwembu eeh swo fana na sweswo ku hava artist leyi nga tshama yi ku a hi nyikiwangi hi xikwembu. even though va nga va va kha endlile va yisa la van'wani va kha endlile yes ya to ka a nga mention mavito mara van'wani va kha endlile so Muyisa loyi i vula swilo leswi swi swi chavaka ku vula hi ti-artist ta ka Gaza ku to ti kha endlile hi ta twa va ku ha hina i nyiko leyi ni yi kumaka ka Xikwembu u kuma ku Xikwembu xa kwihi ene mi nga rivali swikwembu leswi hinkwaswo swa ha vitaniwa swikwembu hambi ku nga ri xikwembu lexi xa almighty. God yes mara va ka ha ri xikwembu that's why mi va twa na voho va ku a hi nyike hi xikwembu nyiko leyi va va va kha va nga vuli xikwembu lexi n'wina mi mi tivaka xona xa xa christianity yes hi ndlela yeleyo so yi lo dyi mani i ri ya nga ze tli yi hala na hala hambi wo va na tiles ku nge humeleli nchumu it's either i joyina swilo leswi swa illuminate leswi okay yes i mhani ni nga na to tala ni nga ku ni ni nga ku yini na no well xap xap.